Akyema Bompe yɛ kuro bi a ɛwɔ Kwabebrem Municipality, Apuei Mantam mu ha, na adwuma titiriw a wɔyɛ yɛ kua adwuma. Mprempren yi, aban sukuu baako pɛ na ɛwɔ hɔ, na sukuu no tebea nyɛ korakorakora. Awerɛhosɛm ne sɛ, sukuu no tebea no adwiri asɛe atete apansam, ɛfiri adan papa a wɔbɛtena mu, lɛtrisiti nkanea, nkonnwa a wɔde bɛsua adeɛ, Nkyɛnsee a ɛbɛbɔ wɔn adan so ne ɔhaw pii na ato sukuu no. Temamufoɔ a wɔte kuro no mu resu afrɛ aban ne ɔman no nyinaa, titiriw Akyem Abompe nnipa a wɔadi yie na kakra wɔ wɔn nsam sɛ, Monka mo ho mmom ɛ na monsuasuae kakra na sɛ mobɛsi sukuudan foforɔ mpo anaa mobɛsiesie dada no ama no akɔ tebea papa mu a, kasa mu no, sei na ebinom kaeɛ. Abompe Presby Primary School, aha na me startee school a mekɔaeɛ a mede wiei. Na mmere kakra ni, school no hia mmoa bebree. Na nsɛn mframa denkyerɛ bi a ɛbɔɔe no abɛtutu yɛ dan baabi a sisei school no meha m'ani nka a wɔka class mmienu bom because school no ɛnwu. Papapapapapa. Yɛhia mmoa bebree. Ɛdan no, yɛ papa Kwaku Wusu startee design blocks no, wanwie. Enti no yɛsrɛ Abompe manfoɔ a mowɔ kurom, mowɔ Nkran, mowɔ Kumase, mowɔ Aburokyire, baabi a obi biara wɔ biara, yɛhia obiara mmoa sɛ mobɛba na moabɛka yɛn ho. Yɛn nso yɛde ahoɔden ataa mo akyi na yɛatumi awie sukuu no ama yɛn kuro no because sukuu no ɛyɛ baako pɛ ɛna ɛwɔ kurom ha. Na nsɛn nkyekyeɛsefoɔ yi kɔ mprɛni sɛ ɔmbɛba no ne ane agu ɔmo table so ahomete. Nti wei deɛ yɛsrɛ mo nsɛdɛnsayɛm, mo a mowɔ akwantuo mu, mowɔ abompe ha, wowɔ daman, baabi a wowɔ biaa, wowɔ aburokyire, wowɔ nkran, wowɔ kumase, mommɛboa na sukuu no ntu mpɔn nansɛn yɛn nua agya agyima abɛboa school uniforms bebree textbooks bebree yɛn nua bɛrima no ayɛ ade paa aha na ɔno kɔɔ school a wɔwie wadwene school no te saa ne ɛhia obi biara sɛdeɛ yɛn nua no yɛɛ no obiara nso mfa ne nsa mmɛhyɛ mu bi na yɛmmoa na kuro no ntumi ntu mpɔn yɛ pta chama wɔ ha gu so a mɛboa sɛ nyame bɛyɛ yɛ adom na school no a ɛwɔ ha no nnwuma ɛwom bɛtumi akɔ so Nanso nneɛma bebree wɔ sukuu no mu a ɛsɛ sɛ yɛnya afoforɔ a ɛwɔ akwantuo mu na wɔde wɔn mmoa nso ba bɛboa. Nti yɛsrɛ agyidifoɔ a Nyame ayi mo sɛ, mo a Nyame ayɛ mo adom a wɔato mo nsam nom, yɛsrɛ mo sɛ mommra mmɛboa. Nsusɛm, Kurom ha nsusɛm ayɛ den ama sukuufoɔ no. Wɔn su nom koraa nso nhyɛ da nkɔ yie. Nti yɛsrɛ mo sɛ mobɛba bɛtu abura anaasɛ pipe bi ama sukuufoɔ no nso wɔbɛnya bi anom. Yɛwɔ baabi sɛ baabi a ɛnoa aduane koraa ma wɔn. Ɛhɔ sei yɛde nnua na ɛbobɔɛ nso nnua no nyinaa san yɛ basaa. Yɛnya nka yɛbɛsi no borɔg bi ama wɔn na deɛ ɔnoa aduane no ama wɔn no nso watumi atena mu anoa ma nkwadaa nso anya baabi atena adidi ma wɔn nso wɔn ho atɔ wɔn. Nti nneɛma bebree na ɛhia sɛ Yɛsrɛ mo mmoa sɛ momfa mo mmoa ma mɛboa yɛn ne yɛn nyinaa mfa adwuma no nkɔ nkan. Yɛfeel sɛ nkwadaa no yɛ daakye a wɔn nso ebi bɛba mfasoɔ ama yɛn. President bɛbam, ministers bɛbam, nneɛma bebree wɔ mmɔfra no mu a sɛ Nyame yɛ adom na yɛtumi boa wɔn a, yɛn nso Abompe yɛbɛtu hwa. Ɛnna mebaa sukuu mu ha no. Abompe gyaa kyɛ sɛ ɛnyɛ ɛhɔ nyɛ me fɛ koraa. Wɔn windows nyinaa asɛesɛe. wɔn light yɛ light ni hɔ nti sɛ sukuufoɔ no ne atikyafoɔ no plane sɛ wɔn deɛ sukuufoɔ no ba study si a esum obiara mma nkwadaa no nhunu so bɛhwɛ wɔn window bɛhwɛ wɔn dan mu hɔ ɛdan no akyi deɛ nsuhwam abɔ na ɛdan no nyinaa sɛe a sɛsɛ kura ɛyɛ suro ne ɛde ɛma atikyafoɔ no sɛ asɛm bi nsi ne yɛmfa nhyɛ sɛ atikyafoɔ no ayɛ tena hɔ hwɛ eti apamokyɛw abɔmpɛfoɔ members a mowɔ aburokyire wɔn a wɔn nkran yɛsrɛ mo me nuanom monom yɛn na nyɛ sɛ animguaseɛ ɛreba abɔmpɛ kuro yi mu eti yɛsrɛ mo tɔrɛt ni deɛ kyɛse ha atikyafoɔ no kura nya dan baabi ɛnna wɔn ba agye sɛ wɔn nyinaa kɔ kɛde wɔn pɛ dan kura yɛni ɛdan a atikya sas yɛni bi wɔ kuro yi mu eti yɛsrɛ mo momoa yɛn megyina abɔmpɛ deɛ kyɛse ɛna mekasa megyina sukuu mu ɛna mekasa mesrɛ mo ara